Ýewropanyň iň owadan şäherleriniň biri bolan Wenadan hemmekiçe salam. Wena Awstriýanyň paýtagty. Hawa, bu şähere düýn geldik. Bu gezek ýeke gelmedim, ýanymda bir dost oglan bar, bilisleşen Leon. Who are you? I'm Leon from Georgia and we have a trip now in Austria. Yes, which city? Wena.
Wena.
Hawa, bulam gruzýaly dos oglan. Bile geldik. Bärik Wena üç günlük geldik. Nesip edenden üç gün içinde Awstriýany, Wenany birazajyk tanarys. Bile gezeris siz bilen, owadan ýerlerini görkezerin. Göreli. Düýn gije geldik. Soň gije gelip göni Couchsurfingden tapan öýümde, öýümizde galdyk. Wena. Ýewropanyň gymmat şäherleriniň biri. Hemme zat gaty gymmat. Şoň üçin muzeýleriň zatlaryna girip bilerismi bilemok. Göreli. Daşyndan görkezerin ýöne oňa söz bereýin. Şonuň ýaly şu wagt Couchsurfingde bir zat bar eken, duşuşyk bar eken. Aňyrda Bir aga bärli biri şunýaly bizi gezdirjekmiş. Bizem şoňa gatnaşaly diýdik. Bärsem azajyk şu wagt saklaýşym boýunça ýuwaş-ýuwaş şäher merkezine barýas ýalyk. Binalaryň zatlaryny görýän bolsaňyz. Taryhy binalar owadan şinjaljak süýjülikler. Gezeris alada etmäň. Onda görşenjek. Dostlar şu wagt e, arkamda görýän binany ullakan şul Hofburg saraýy eken. Internetden gördüm. Gaty uly owadan binasy bilen dünýäde meşhur. Hatda UNESCO-da-da ady bar eken. Şu wagt bizem şu şu grup Couchsurfing gruby bizi aýlap ýör. Ýöne kän gyzykly gelmedi. Sebäbi men hemişe bir ýurda gidemde birinji gün özüm ýeke özüm interneti seredişdirip aýlanýan. Şu wagt birden Bulardan aýlanamsoň kän sesem kän eşdilenok, biraz adam köp bolansoň. Şu zadyň binaň içinde iki müň alty ýüz sanak zat, komnat bar eken. Iki müň alty ýüz. Şonýalak bizem bular köpeldilaý birde. Zat äýmesek, bulardan aýrylyp özümiz aýlanaýmasak has gowy boljak ýaly.

Yzaranyşyp owdan ýerlerini görüp ýörüs. Soň öküzimizi aýlanmakçy. Aýlanyp doýup bolanok bara gaty owadan. Her taraby şuny ýaly taryhy binalar. Muzeý, saraý şuny ýalak heýkeller uly. Bärde ullakan bir bina. Aslynda bir türkmen bolsa bärde ýaşap ýören şunýalak bile gezip düşündirse bärdäki zatlary, binalary, muzeýleri, taryhyny has gowy bolar. Ýöne Şeýdip, özümizçe düşüräýmesek. Gaty owadan, çyndanam. Adamlar şindi ýaly görýäňizmi, baglaryň aşagynda, kölegesinde dynç alýarlar, keýp edýärler. Keýp etmesi-de däl-de. Dostlar, Grupdan aýryldyk. Gaty yssy bolan gaty köp gürleýär. Ondan özümiz aýlanaly diýdik şu wagt. Bäsem ýakyp barýar hara 24-25 gradus. Bizem ajykdyk şunda kölegelje kölegelje ýere gelip.

Sarymsak zady bar, soň peýnirçi peýnir bar. Gül ýalak. Bizem biraz dynç alyp gezelenje dowam. Ne adamlaryň nähili wagt geçirýän geçirýändiklerini görkezjek. Görýäňmi? Her kim şunýalak hepde soňlaryny Şundan ak geçirýärler. Ay näme aladalary ýok, dertleri ýok, pullary kän. Şu wagt Wena iň meşhur ýerleriniň birine barýas. Aňyrda da görersiňiz adamlaryň nähili geýnişlerini, sebäbi alym güýji bärde aýlyga görä Alýan aýlygyňa görä gaty köp zat alyp bolýar, gaty gowy zatlar alyp bolýar. Ekonomikasy gowy ýurduň. Şonuň üçin hem adamlar bagtly. Boş wagtlaryny şuny ýalak özlerine aýyrýarlar. Ine, görşüňiz ýalak. Şodamy? Buram Wenada şuny ýaly zat bar eken, şuny ýaly zatlar bar. Her kim suw içip bilýär. Şuny ýaly ýa-da baklažkanyz bar bolsa dolduryp bilýäňiz. Gaty gowy sistema.

Şuny ýaly iki dizek suw aljak bolsaň, eýýäm bir ýewrodan gymmat. Onnoň bärde şuny ýaly mugt köp ýerde bar. Gaty gowy, gaty gowy sistema.
Içine seredem.
Ana aşakda şeýle basýaň. Suw akýar, sowujak suw akýar. Gül ýalak sistema. Ýewropadan öwrenjek köp zadymyz bar. Dostlar, gaty gynansy bir zat boldy. Ol gürji dost olanmara bir oýun oýnady. Şu ýerde Garaz, oýunda ýüz ýewrosyny gidirdi. Suwat gaty gynaşdy, gidip barýar Suwat öňde. Ah, gaty erbet, menem köp pulumy gidirdim şuny ýalap. Gezelençlerde gaty erbet bolýar, ýöne edip boljak zat ýok. Gitdi ýüz ýewro. Bizem şu wagt aýlanyp ýörüs, oňam Gaty swat keýpi ýok ina. Swat bärsi şol Awstriýanyň meşhur köçeleriniň biri. Görşüňiz ýaly adam gaty kän her ýer kafe, heýkel. Şunýaly. Gara köçeleri. Näme iýjegimi bilemok, muňa-da gaty, gaty ret gynandym. Şular oýnamaly-da. Şonuň üçin men ýanymda naliçka daşamok. Şuna, ýogsam ýanymda menem pul bolan bolsa, belki oýnardymam. Hiç ýanymda pul ýokdy soň oýnamadym. Kaçawa tarap. Bu gün hem Hepde soň bolansoň her kim daşarda. Awstriýanyň iň meşhur katedrallarynyň birine geldik şu wagt. Stefan katedraly. Dünýäde gaty meşhur. Awstriýa kim gezmäne gelse hökman şuny görmäne gelýärler. Ta-ta-ta-tan. Ene. Görşüňiz ýaly Gully han şuwagt bilemok näme üçin polisiýalar dur. Girmek gadaganmy Kabul? Gaty owadan. Adamlar ýörite şony görmek üçin gelýärler. Näme üçin ýapykka? Dostlar ine buda şol Stefan katedralyň içi. Gaty owadan ullakan. Bäride şunýalak. Esasy ukrainlylaryň ýazan hatlary Mariupol, Ukrainanyň şäheri. Odessa, Nikolaýew, Mariupol bolan şäherler. Harkow. Bularam ukrainler edýän. Dostlar, bu katedral şu Wiananyň iň meşhur ýerleriniň biri, simwollarynyň biri. On ikinji, on ikinji asyrda gurlupdyr. Şon ýala köne. Özem seretseňiz şun ýalak. Nähili könedigi belli bolýandyr. Arhitekturasy gaty owadan. Daşyndanam gördüňiz. Son ýaly biraz keýp ýok bara şu Leonyň 100 ýewrosy gitdi. Aslynda 100 ýewro bular üçin hiç zat, ýagny pul däl ýöne biz üçin Oň üçin uly pul-da. Ýa ýüz ýewro-da. Ýüz ýewro bilen bärde hodik edip bilerdik aslynda. Saglyk bolsun. Şu wagt men gynanýan, ol şu wagt hata berip, bar keýpi gaçdy. Gowy keýplije gezip ýördi-de, ol hem şu wagt otyr aňyrda. Hem gowlanar-la, öwrenişer. Bu olar şunýal zatlar bolup boljak zatlar, bolup bilýän zatlar. Oň üçinem tejribe boldy.